Bonġu l-odwa tajba mill ġdid 8:15 il-minuta, l-odwa tajba lilkom, bonġu f'edizzjoni oħra ta' TVAM, ġimgħa li mistennija tkun xiftit jew eh, karatterizzata minn maltemp, sissa temp hemm barra Ma jidhirx daqstant ir-riħ żgur għaliex il-baħar fil-port. Ix-xemx ma tidhirx hemm. Eh, le x-xemx ma tidhirx imsaħħab naħseb ġej xi tilja, xi tilja sħab minn naħa t'isfel, minn naħa t'isfel ta' Malta. It-18 minuta propju issa ser nitkellmu dwar il-lob f'pajjiżna, il-lob tal-azzard jew nkella il-lob li jsir f'numru ta' ħwienet differenti li hawn fil-lokalitajiet tagħna u anke bbażi tal-fatt li fl-2017 kienet ħarġet statistika li juriet illi f'pajjiżna il-logħob qed jiżdied u mhux qiegħed jiżdied abbażi ta' komunità li qed tikber aktar imma qed jiżdied fost il-Maltin. U anke wkoll dawk tetajiet iżgħar e, illi qegħdin jaraw il-lob bħala xi ħaġa ta' divertiment, bħala alternattiva ta' divertiment u allura jirrikorru għal-logħob. Magħna nhar il-Kejn Said sabiex miegħu nitkellmu dwar dan is-suġġett u anke kif forsi wieħed qiegħed iħares lejn dawn is-sitwazzjonijiet u anke għaliex mill-2017 'l hawn kien hemm bidliet ukoll, jiġifieri wieħed jifhem li għaddew sentejn u allura d-dinamiċi kważi kważi f'realtijiet bħal dawn jinbidlu fl-aħħa ta' berqa. L-għodwa tajba Kejn. L-għodwa tajba Kejn. L-għodwa tajba u nsellmilkom. Sewwa qed tgħid Quintin, wara l-istatistika li ħarġet l-Awtorità Maltija għal-Logħob fis-sena 2000 għas-sena 2017, ħareġ li kien hemm prevalenza ta' konsum ta' logħob bi flus, mhux vizzju, ħalli nkunu ċari, ta' konsum ta' logħob bi flus fost persuni bejn it-tmintax-il sena u l-35 sena. Kien hemm prevalenza wkoll fuq senior citizens minn 45 sena 'l fuq. Dawn iż-żidiet hija normalità fejn jidħol il-logħob, il-konsum tal-logħob għaliex? Għaliex bl-avvanzi tat-teknoloġija illum il-ġurnata persuna hija aktar aċċessibbli għad-dinja tal-logħob. Tista' tilgħab f'land-based gaming parlours li huma każinòs u ħwienet tal-logħob, tista' tilgħab mill-kumdità tas-sufan tad-dar tagħha fuq l-online biex niftiehmu, allura l-aċċessibbiltà, id-dinja tal-logħob twessgħet aktar. Bħala vizzju tal-logħob minn dik l-istatistika ħareġ il-figura tal-wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija li jirrapportaw vizzju tal-logħob. għandek 1,800 persuna qisu sa 2,900 persuna f'dak f'dak f'dak ix-xenarju qed nitkellmu. Il-Fondazzjoni Għallop responsabbli fil-jiem li ġejjin se tkun qed tħabbar riżultati ta' riċerka li għamlet hi bħala fondazzjoni fejn din id-darba mhux se nkunu qegħdin niffokaw fuq il-konsum tal-logħob bi flus imma se nkunu qegħdin niffokaw aktar fuq il-vizzju tal-logħob fost il-Maltin u l-Għawdxin. Permezz ta' din ir-riċerka se nkunu qegħdin insaħħu aktar il-lenti soċjali fejn permezz ta' din ir-riċerka nkunu qegħdin anke aħna bħala fondazzjoni nsaħħu l-għajnuna soċjali tagħna. Issa kejn hemm żieda partikolari f'etajiet daqsxejn żgħar. Tinkwetak din il-ħaġa? Ara, in-numri li ħarġu mill-istatistika, n-numri uffiċjali eh, fi sfond legali biex nitkellmu, huma numri li jimxu mal-medja Ewropea, mhumiex numri allarmanti. Imma illum ma nistgħux nitkellmu biss fuq logħob tal-azzard, bl-Ingliż gambling, imma rridu wkoll nitkellmu fuq dak li bl-Ingliż qegħdin insejħulu gaming. Aħna bħala fondazzjoni m'aħniex kontra li persuna tmur tilgħab kemm logħob tal-azzard u kemm dan il-famuż gaming fil-kumdità tad-djar tan-nies, sakemm li l-persuna iżżomm timxi mal-linja tal-kontroll. Mela, fejn għandna l-lob tal-azzard, persuna għandha timxi mal-linja tal-kontroll finanzjarja wkoll ta' ħin. Fejn jidħol gaming, speċjalment fit-tfal tagħna, fit-tfal taħt it-18-il sena, aħna bħala fondazzjoni nersqu daqsxejn lejn il-ġenituri u niftħulhom għajnejhom biex iżommu daqsxejn linja ta' kontroll ta' ħin fuq it-tfal tagħhom. Meta nitkellmu gaming, il-logħob, il-logħob diġitali biex niftehmu. Ekku, biex dan il-logħob ma jsirx prijorità numru wieħed fost it-tfal tagħna. Prijorità f'liema sens? Li l-logħob jibda jieħu post il-homework, ix-xogħol tal-iskola, il-ħajja soċjali tat-tfal tagħna, il-hobbies tagħhom, l-isports, l-alternattivi kollha, jiġifieri rridu nżommu daqsxejn għajnejna miftuħin. Kane, l-ewwel għadd meta bdejt tispjega l-istatistika u dawn ix-xejriet ta' żidiet, inti enfasizzajt nies illi jilagħbu, jiġifieri x-xejriet tal-logħob, iż-żidiet fl-ammont forsi ta' nies illi jilagħbu u anke x'jilagħbu. Però kont ċar li mum ma jfissirx li dawn għandhom vizzju. Kif tidentifika li jint wasalt f'każ li f'sitwazzjoni li jint għandek vizzju? Għaliex, hemm min jgħidlek isma' jiena ġil-weekend u nħobb nilgħab fuq xi żewġ iva. partiti jew iva. naqbad il-biljett. Jew nixxi biljett, pereżempju, jew irrespedi jew nidħol f'xi minn dal-ħwienet. U hemm min jgħidlek ma noqgħodx ma mmux nilgħab xi ħaġa. Dak vizzju? Ara, jekk inti, nerġa' nirrepeti, timxi mal-linja tal-kontroll finanzjarja tiegħek, issa rrid niċċara hawnhekk. Il-linja tal-kontroll tiegħi hija differenti minn tiegħek. Il pagi s-sitwazzjonijiet finanzjarji huma differenti għal kull persuna. Hija hija huwa suġġett soġġettiv kif kif ngħidu. Mela jekk jiena mort fil-weekend u niflaħ inqatta satejn f'każino u nonfoq 50 euro, Jiena kuntent, lagħbthom, erbaħt, tlift, imma mxejt mal-linja tal-kontroll tiegħi. Normalment x'jiġri fejn il-linja tal-kontroll ta' ħin u ta' flus tibda tinqabeż bil-mod il-mod. Ma jfissirx li persuna taqa' fil-vizzju ta' ma rridux niġġeneralizzaw, imma normalment il-persuna tibda tagħti lok għal Vizzju kompulsiv li tibda tagħti aktar importanza ftit ftit għal-logħob. Sfortunatament il-vizzju kompulsiv jaqa' l-vizzju patoloġiku mbagħad, fejn il-persuna l-unika attività ta' pjaċir tispiċċa l-logħob. La t-tfal tagħha, la x-xogħol tagħha ma jibda jtiha sodisfazzjon, la l-hobbies tagħha, jiġifieri din from day one kif tqum filgħodu u torqod filgħaxija, taħseb biss fuq il-logħob fejn hemmhekk il-persuna jkollha bżonn l-għajnuna u l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Issa tara d-differenza, inti semmejt il-każinò, tara differenza bejn il-każinò u l-ħwienet li nsibu fil-lokal. Mhm. L-argument tiegħi huwa l-ħanut huwa aktar aċċessibbli, allura dak li jkun forsi jekk Kif soltu jilgħab darba fil-ġimgħa, issa jibda jilgħab darba tlieta fil-ġimgħa. Mhm. Ara, bħala aċċessibilità m'hemmx differenza, ġifi persuna tista' tmur tilab f'ħanut tal-lob partikolari fir-raħal tagħha bl-istess mod kif tista' tmur tilab fil-kazino partikolari tax-xelta tagħha. Ġifieri bħala aċċessibilità ma narax differenzi. Nirrepeti li persuna għandha dejjem timxi mal-kontroll ta' ħin ta' kemm tqatta' f'dawn il-ħwienet. Ġifieri jekk jiena niflaħ inqatta' sagħtejn fil-ġimgħa, nipprova, nipprova għax wara kollox imbagħad it's all up to the will of the person. Però din iż-żieda hija
għall-inqas mill-ispjega tiegħek hija qed tikkontribwixxi għal din iż-żieda. l-aċċessibilità, ġifieri jekk hux permezz ta' mobile, jekk hux permezz ta' website, dawn il-ħwienet. Eh, ġifieri hemm bżonn li nikkontrollaw iktar jew inkella m'aħniex qegħdin fi stati mwieri li eh, wieħed għandu daqstant jinkwieta. Le, le, persuna dejjem għandha tkun responsabbli. Persuna dejjem għandha timxi mal-linja tal-kontroll. Mhux biss fil-vizzju tal-lob, imma f'kwalunkwe ħaġa li aħna nagħmlu matul il-ħajja tagħna. Jekk naqbżu l-linja tal-kontroll fl-ikel, jekk naqbżu l-linja tal-kontroll fil-shopping tagħna, hemmhekk sfortunatament jibdew jidħlu daqsxejn ta' problemi, ġifieri mhux fil-dinja tal-logħob biss, imma fil-ħajja in ġenerali, persuna għandha tkun responsabbli u timxi mal-linja tal-kontroll tagħha.
Min qiegħed f'riskju jew possibilità li għandu vizzju? jew familjari jew ħbieb li għandhom dubju fuq dak jew dik jew l-oħra, kif għandhom jirreaġixxu? Ġifieri għandhom jgħinu b'xi mod u hekk b'liema mod jew ħajkunu qed jindaħlu. Fhimt għax dan probabbilment hekk ħadd mur tgħid il xi ħadd isma' aħna dok għall-għajnuna jaf jirreaġixxi ċertu resistenza. Ekku, bħal f'kwalunkwe ħaġa il-komunikazzjoni hija ċavetta. Li persuna tħossha li għandha problema li qed tqatta' ammonti kbar ta' ħin jew qed tonfoq aktar milli jmissha, għandha titkellem mal-persuni tal-madwar. Normalment dan ma jiġrix. Aħna bħala fondazzjoni dejjem nisħqu li l-persuna għandha tuża s-sapport tal-familja tagħha, ma tiddejjaqx titkellem, dan is-suġġett m'għadux taboo għas-soċjetà tagħna, u l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Meta l-persuna taċċetta li għandha bżonn l-għajnuna u taċċetta li għandha problema, hemmhekk il-fondazzjoni tagħna, mhux il-fondazzjoni tagħna biss ta' toffi l-għajnuna, aħna għandna s-servizz tal-wieħed seba' seba' seba'. Inħeġġeġ lill-persuni hemm barra biex jekk iħossu li għandhom problema tal-vizzju tal-logħob, iċemplu fuq dan in-numru. Ġifieri jista' jagħti l-każ Ken li inti ma tħoss li qiegħed fi problema? Iva, normalment hekk jiġri, pereżempju inti qed tqatta' ħafna ħin, qed qed tonfoq ħafna flus milli jmissek u tidħol qisu ġo dinja ta' normalità għalik. meta dak ma jkunx il-każ. Inti jkollok bżonn l-għajnuna. M'hemmx mistħija fuq dawn l-affarijiet, il-Fondazzjoni tmexxi servizzi f'kunfidenzjalità assoluta u f'anonimità. Barra mill-Fondazzjoni nixtieq wkoll insemmi s-servizz tal-Gamblers Anonymous tal-Caritas immexxija mill kollega nsellimlu minn hawn ħabib tiegħi Joe Ketkuti, id-Direttur tal-Gamblers Anonymous, Dawn jiltaqgħu kull nhar tat-Tnejn, fit-tieni sular tal-Kurja, jekk m'intx sejjer żbaljat, fejn jiltaqgħu bħala grupp u jesprimu s-sentimenti tagħhom bħala grupp u jirċievu l-għajnuna wkoll. U nsellem lil dawn in-nies li jagħtu l-għajnuna. Tejn, x'inhuma l-pariri tiegħek għal dawk in-nies li sfortunatament qed eh, ibatu minn dan il-vizzju? Iva, kif diġa repetejt, aċċetta li għandek problema, fittex is-sosten tal-familja u bil-mod il-mod ibda fittex lajnuna. Mux lajnuna tas servizzi tagħna bħala fondazzjoni biss, imma nkajnuna privata. Kien, grazzi ħafna li kont ma nadur għadu, għadu tajba li l-ek, naraw ftit is-situazzjoni ta' traffiku, barra bħalissa kif kważi daqqu it-8.